Nos ta den luna di mart ke to bai selebrando e ser di hende muhé. Anto mi a bin diskubrí algun kos nos e tipo di hende muhénan ku tin. Por ehèmpel e Alpha Women. Nos a tende dje esei? Claro! Sigur! Ata bo senta aki? Ah, ok. Interesante. Mi ta mi ta identifica mi mes con un Alpha Woman. Ok. Pa nos por pa nos gentenan cu ta mira por comprende Alpha Woman tin diferente caracteristica. Ora cu mi a bay busca pa sa ongeveer kico eseinan ta, mi a comprende cu esaki ta un hende muhee hopi sigur di su mes. E ta un hende muhé ku ta zòrg pa e logra su metanan, ke men si e pone e meta ei su dilanti, e ta bai p'e. E ta hopi bia e hende muhé ku ta ekselente den su trabou, e ta maneká, e ta somo ta rul eigenlik den su trabou. Anto por ta tambe un hende muhé un tiki dominante, no? Esei sí mi no ta hens ku nan. Mi ta haña di mes un alfa woman. Pero mi no ta haña cu mi ta domina. Pero bo ta di acuerdo si cu e dominante ta un di e caracteristicanan di un alfa woman? E por ta, pero por ta ser ca mi si. Por ta di un hidden. Abo no ta consciente di dje. Si, por ta, por ta, por ta. Abo nos no ke acepta. Bo no ke acepta. Tambe bosnan, bosnan tur ta considera bosan mes un alfa woman? Si, ora mi mira e puntonan di manera un hende cu no ta give up, un hende cu ta bay pa su metanan, un hende determina. Claro, mi ta mira mi mes completo den esey. Un hende ku ta, kon ta bisa, rise above circumstances. Bo ta mira esaki den e bida personal i profeshonal. E simpel echo ku e no ta dominante segun su persepshon ya kaba nok en ta ins ku esei. E dushinan, e puntonan ku ta sinti bo bo dushi, sí, mi ta un alfa woman, pero esun sí, esun chikitu ei ku ta hasi un tiki mas, mm. Otro, Bo no ta di acuerdo cu e. Si Gumi mi ta pinta dominant como algo por ta un tiki mas negativo bo acto. Por ta su cara bo ami ta un hende di amor, mi ta un hende di pasa cosa. Pero no necesariamente un Alfa Woman bo mester mire como algo malo. Por ta como persona bo ta un hende tok un tiki bo sa strak un tiki. Fuerte den bo karakter, pero no nesesariamente esei mester ta mal. Esei si, esei si wak. Lo cada un di e puntonan kisas bo tin un persona tin e mas ku e otro. Korekto. Pero ta ser dominante ta kom for un tiki mas segun otro Mi ta persona ser ku esei te amo. kansa. Pero pa nos bai den e tópiko di awe, e Alpha Woman ei, e ta un menasa pa un relashon? Entonces ora ku bo ta den un relashon, pasobra mi por komprondé ku ke ta un hende muhé, bo sa kon confident, sigur di bo mes, Logra bo metanan, bo ta rul na trabou, pero. Aki na Kòrsou ami si ta kere, ami si ta kere. Pasobra tin hopi, mayoria di nos hende hòmbernan, na mi pareser, please no kaba ku mi, hopi di nos hende hòmbernan segun ami tin e parti machismo. Dus hende hòmber ta esun ku tin ku tin e ròl dominante na kas. Òf nos a lanta asina. Anto segun tempu ta bai. Pero Vania, machismo òf e ta ego? Am, afo un kombinashon di tur to. Sí, mi ta kere mas bien e ta trata di ego, paso machismo ta algo ku bo ta inkonsientemente hasi. Pero den e kaso aki konsientemente nan ke tin e ròl aki di nan ta manda òf nan ta desidí. Por ta tin ta ser inkonsiente tambe, no? Tabatin ku manera, am, Gushi, e kos aki ta two way. Igual, ami komo e alfa woman m'ai yeg'é ervare ku ora mi tabata mas yòn, m'ai yeg'é keda un temporada largu sin pareha. Pa motibu cu despues ora m'a acerca un persona el a bisa mi cu mi por come over como un tiki intimida nan. Bo comprende? Ora bo ta asina zelfverzekerd, ora bo ta asina oké bon bo ta bon na school, bo ta bon, bo ta manera un tiki intimida nan. Esey mi a yega ervar, pero e no ta stroba mi si pasobra un amiga di mi a yega bisa mi cu.

Como di naturaleza nan ta esun bo ta provide y protect. Sí, sí. Di naturaleza. Anto ora bo haña cu bo haña bo cu e hende muhe cu e mes por sali pa su mes cu enkel luk e no tin mester di bo, laga nos pone asina, e por trae esun cierto, bo sa, conflicto pasobra e hende homber di naturaleza ta esun cu ta supposed of di su naturaleza e ke provide, e ke protect. Anto si abo ya tabata duna un houding van bo sa enkel luk. Bo tei si pero Ya, Ein si. Selot mi no mester di bo e si por trece. Ami awor aki m'a siña kon pa duna e hende hombru su espacio pa e ta esun ku ta proteha, pa e ta esun ku ta provide bosa. M'a siña kon pa hasi e. Pero mi ta tin hopi problema ku nesei. E e struggle tabata ègt real. Mi ta de acuerdo ku bosnan, pero ami ta gusta m'a kosnan duidelijk. Oké. Mi ta bisa duidelijk cu realmente mi no mester di bo, pero hopi gana di tin bo si den mi bida. M'a comprende. Cu escu ta un escoho consciente cu mi ke ta cune, pero mester si mi ta otro cos. Mester ta un otro cos. E ta kisas duro pa scucha, e ta un cos un tiki forfelu pa e hende den momento ey handle, pero mi ta diz bis'e e realidad.

Nan tin. Laga pasa. Swipe nan den banda así nan kier sigui. Bo tin un sak laga pasa pero nan tin. Nan ta gewoon van ok, si abo mes por ok. So be it. So be it. Verdad, verdad. No, esei si no. Ami ta un muhe independiente, mi ta un muhe dominante tambe. Pero mi gusta pa un hende, mi pareha take good care di mi. E cuida mi, proteha mi, care pa mi, basa malcria mi, esey ta e parti di ke tur esaki nan. Si, pasobra como alfa woman tin ora bo ken tiki rust tambe, lague take over, lague take care di mi un rato. Tin un stock den e personalidad di bo por balance. Si, si, si, si, si, bo tin cu balance pa e relacion funciona tambe. Si, corecto, si. Los esei mi ta kere taba importante. Si bo tin e personalidad y ta importante pa den bo relacion bo sa con pa balance anto trece e balance den bo relacion tambe pa e no perjudica esaki.